Үтүөкүнэн мин Туйаарабын. Уонна бүгүн мин собо туһунан кэпсиэм. Хас биирдии киһи ханна да барбытын иһин, ханна да олорбутун иһин саамай ахтара дойдутуттан кини аһа-үөлэ буолар. Төрөөбүт аһа. Биһиги сахалар аһыыр аһылыкпытын атын дойдуга булар олус ыарахаттардаах уну уустуктардаах. Биһихаттан да булбаппыт убаһы, этин, эбэтэр хаан да буолуон сөп, ис эбитэ до, онота саха балыга диэн бэйэтэ туспа аһылык уонна көрүҥ тоҕо диэтэххинэ ити барыта биһи сахабыт сиригэр эрэ баар чэ көрчө оҥостуохпутун сөп кус миинин оҥостуохпутун сөп хорох эрэ иһирдэргэ диэбит курдук да хаана хантан да булбаппыт баранньа булуохпутун сөп уоннааҕы аһылык биһиэхэ хомойуох иһин ханна да хуох саха аһылыгар майгынныыр Мин хаамай ахтар аһылыгым буолар а то собо. Собо миинин до биһи ийэбит үүппүтүн кытта иҥэриммит аһылыкпыт буоллаҕа дии. Туох буол кыһын буолла даҕаны муҥха кэнниттээн сайын окко таҕыстын даҕаны оттон собо оҥостон буһаран аһыыр аһылыкпыт буоллаҕа дии. Бүгүн мин олус үөрүүлээх күнүм тоҕо диэтэххинэ дойдубутуттан биһиэхэ доҕотторбут буланнар бу маннык миин ыыттылар бу собо миинэ маннык пакетка оҥоһуллубут куурдуллан оҥоһуллубут диэбит курдук мин хаста даҕаны инстаграм нөҥүөн көрбүтүм бу маннык миин баар буолбут диэн уонна бастакытын бүгүн саҥа амсайабын Сахалар биһи собобутунаар туох да минньигэс суоҕа буолуо диэн эттэхпинэ сыыспатым буолуо. Бу атын дойдуларга олорор сахалары уонна мин дьоннорбун кытта кэпсэттэхпинэ оо ханна эрэ буоллаҕына бу собох курдук балыы көрдүбүт дииллэр уонна атылахан намсайан көрөн баран сиргэ иһиллииллэр амтанна туга да суох диэннэр ол ото саха киһитэ хаамыахтара диэн буоллаҕына собо буоллаа дии онон бүгүн кыдьыкты мин олус долгуйан астынан аҕай турабын Оны кыдьыктыы бу дойдум аһыныгар майгынныыр уонна мин бэйэм астыыр собом миинигэр майгынныыра буолуо диэн олус күүстээх эрэллээхпин. Онто көрүөхпүт хайда эбит боллар. Бу реклама буолбатах, адьас сонук буолбатах. Бу бэйэм болланан испитин уһулабын, уну бэйэм амсайын көрүөхпүн баҕардым, уонна иһитин кытта үллэстиэхпин. Бу олус чэпчэки ыйааһыннаах ба кыракый пакет. Аа, манна барыта уһурулла сылдьар, хайдах бу туттаргын, оҥороргун. Астаханан, аа, маннык, аа, биэс, э, чай пакетын курдук, о, баар эбит сэп. Онно оргуйбут ууну ылан кутан кээһээн. Бүтtä уонна үс-түөрт мүнүүтэ тура түһүөхтээх. Сөп. Үс-түөрт мүнүүтэ тура түһүөхтээх диэн этэ. Манна суруллубутунан, аа, ол иһин то билигин кэмим кэллэ, амсайын көрүөххэйиҥ. Бу наһаа дьикти олох били ч- пакеттаах чай курдук. Эрэ. М. Сыта м, олох собо миинэ собо миинэ курдук сөп. Амтана Амтана эмиэ. Амтана хобу миинэ. Олох бэйэтинэн, илэ бэйэтинэн. Э, тустаах эҥин барыта баар, били итии ууну эрэ кутан кээстим, ону бу туруордум. Уонна наһаа үчүгэйбит. Манныгы өссө акаастыыр эбиппин дойдубуттан. Дьэ, дойдум амтанын биллим бүгүн. Доҕоттор наһаа үчүгэйбит маннык мини иһэ олорор. Бүгүн оҕолор барахсан манныгы иһэрдии иһикпин быһыылаах. Төһө өбүлүүллэрэ эбитэ буоллар билбэтим. Иһин биир оҕолорбут бу диэтэххэ тэйэн хаалбыттар эбит, сахаһыттан үчүгэйдик билбэттэр даҕаны. Ол оннугар биһи кэргэмбинээн онно улахан уолбун кытта снабыт Бэрт да бэрт. Бу миини оскуола оҕолоро токкуйдаабыттар диэн аахпытым. Ол иһин бу туманы токкуйдаан оҥорон билигин атыылыы сылдьар дьоннорго улахан махтал. Наһаа үчүгэй дойдум миинин иһэммин астынным аай уонна холобур дьокуускайдан тугубут миэхэ ытыаххытын баҕардаххытына эбэтэр билэр доҕотторгутугар тас дойдуга олорор доҕотторгутугар бу маннык собо миинин булан ытахтарынан олус сүрүөхтэрэ дии саныыбын уонна то билэбин мин үөрдүм холобур махтал киирэн суруттарым бэҕэт санаатын кытта үллэстиҥ бу комментарийдарга уонна өссө бииргэ буолуоххайыҥ суруттараарыҥ